asi toda kuti mukuzofamba kwakaita simon nanaison hmm. eh, nekufa kwenguva takazoziva uyu ane rake bhendi uyu ane rake bhendi eh. chii chakaitika papo tizodaro ndononge pamba chizvanjendo kuti tichishanda nevanhu paive kana tomboti kana tikaita two mapersonalities ari kuleader kana kuti an outfit vamwe vanoona kutanga kunakidzwa nanhengi then mumwe wobva tanga kunzwisana nanhengi kudarika chi asi mukutaura kwake iye mdhara anoti inini ndakabuda ndingori wanda me to release my best song noda kwekuti eh, noda kweshungu kuti i have not yet uh, realized my full potential ini pane kanzwi kenyaya kanonzi izvo asi tapinda bonasi zviya ndiyo memchero wabonasi rika memchero wa zvimwewo ndonoti zvese bonasi chero zvafungwa zveshuwa shuwa eh, i was eh, into drugs and eh, substance abuse Eh, chinova chinhu chikutonetsa munyika munomu ah, nekuda kwepressure eh, but eh, zvato zvamasvira
Welcome to another exciting and interactive edition of Sekuru Vosa Talks. Here we host various personalities

shumba eh.
tosa maoko aiwa toisa maokogamuchire mdara sekuru wesa aiwa tinotenda muri seiko sekuru tinofara zvekuru aiwa ndizvo right kutanga chirokwa chedu sekuru dhimba hmm. eh, today weare commemorating the legacy of dr nero naiso chibeti baba venyu handiti hmm. asi satatatadzikadzika mudare racho tiudzei tisato chimbetu ndiani his music journey his music path kwakatangira paasvika izvezvi eh, sekuru wiza treson chimbetu mwana awanison chimbetu eh, na ester antonio eh, ndiri mwana wechifour ah, mukuzvarwa kune vasikana vatatu kumberi kwangu kubva kwaita futi Eh, vapfanha futi vatatu futi kumashure kwangu ah, sa tres chimbetu tuti mwana mukomana wekutanga awana iso chimbetu right
okay sa tuze mimi kuti muzota kuita kupira mumanzi kera yenyu mumanzi zvakatanga sei
kutozvarirwa mumanzi eh, kutokura nekutoendeswa chikoro ne eh, music kana kuti mumanzi Eh, ndo eh, matangira zvekare kuti tichatongotangira pakutoti ndo zvinhu zvechi zvatoripo tichienderera mberi mm. sababa maikupa kubva kuna baba here sezvo baba wanga ri munhu imba nemukurumbira wedendera hongu um, tikutoendera mberi and matsimba ana baba tienda nawo kuti anga akaenda pa the next level to the next generation orit mukufamba kwenyu mumamusic caria menyumu Ndapa muti madambudziko amanyanya kusangana nawo mukufamba kwenyu as a musician? Um, matambudziko aripo uh, sekuru um, akati one day um, because uh, eh, ndondoti chinhu chese kuti chinge chinzi chiripo chinotosangana nematambudziko malife struggles maups and downs eh, zvakasiyana siyana pamwe pacho Ah, confidence yacho futi inoona kuti afuti dambudziko rokutoti pamwe unongo neconfidence kuti utadza kuti ungo neconfidence kuti unonga wari pamberi kana pevanhu kozosangusana eh, mafinancial problems and then unozota kuti oh, eh, zvimwe zvacho zvakawanda wanda asi kuti chakakosha ndechekuti unofanira kuramba wakazvimirira wakamirira nyaya dzacho kuti ukwanise kuenda mberi nenyaya dzemhanzi mm, why ndabvunza nyaya maproblems nokuti makore aya takati pfure aya takambonzwa nyaya dzekuti

Eh, pepe eh, zveshuwa shuwa eh, i was uh, into drugs and, uh, and substance abuse eh, chinova chinhu chikutonetsa munyika munomu uh, nekuda kwepressure yafa nekuti songe pepe eh, inge iri eh, lockdown and eh, isusu mabasa edu ndo anga akatonzi imi munoita basa rekuunganidza vanhu saka kana muchiunganidza vanhu zvinoitirwa kuti imimi hamusi kukwanisa kunge makaita sei makaunganidza vanhu hongu um, and then mapristers acho yayo and then oh, chichichichi tobva tanopinda muaddiction mu mm -hmm. Eh, and then eh, toratizosvika futi munhikireni murehabilitation eh, but zvatozvomwa shure chakakosha ndechekuti nini ame champion ndakwanisa kuita sei kubuda mazviri kubuda mazviri kana kutokunda zvekuti ndokwanisa kumira pane vanhu kuti aiwa kana kuda kubuda mazviri ndokwanisa kubuda nemabudiro api nekuti ndakatobuda ipapo saka experience ndayanayo aiwa ndoti makorokoto makabuda munyaya iyi nokuti muda kuongorora hurumende yedu eh. vabereki chero community eh. vese vari kuchemba nenyaya yemadrugs so imi kana muri munhu wese wemuimbi as an artist hmm. mune mune vanhu hobho you influence the community Matamara hmm. dai ndazokona kuti mukoma saTryson munoita sababa Tyson sei mukoma Tyson vari mune zvakadaro ndakuti ndamuna izvozvo zvakare mukoma Tyson totambe nedare redu rokuvhunza zvakare pamusic yenyu eh. mune vaimbi here vamukati a ah, nanhingi nanhingi vaimba vakandibatsira kundihwa muimbi wazvandave nhasi
eh, eh, vaimbi vakawanda zingati mwana unokubatsira nemashoko mwana unokubatsira neshungu mwana unokubatsira Ah, kana nekuti kudzidza kudhara Alright. umwe anona kubatsira ne- ne- nefinancial negrin assistance Ah, vaimbi vakawanda eh, ndotenda zvisingaite eh, eh, eh, especially um, in my early negrin pekutanga tanga chapyavo Hongu. um, papane madhara anga aripo eh, pekutanga toona kuti mudhara machakada mdara madzibaba mdara macheso eh. mdara tuku eh. mdara alani eh. mdara wangu saka ndongondorizongonoti urit hazvi shosho hazvi kunzi ndinge ndiripo kana vanhu vevavo sina kunge vakaita zvavakaita zvavakaita hmm. ndiuye uka mazuva manga vaifamba namukoma soni nababa sharo muchita hmm. kitten raise vachikubatsidzidzai vachikusumbidzai mbuti zvamakadzidzere kufamba kwamakaita nawo zvakawanda
Eh, and um, and unonge experience is the best teacher eh, kuti unge wakadzidziswa eh, and i was lucky kuti pakukura kwangu ini nandiri mm. munyaya dzemhanzi ndonange panga nda ndakashekirwa nababa but asi kuti ndondanosangana nano nevamwe futi vanongwarira mudhara wangu sezvakaita ana mudhara macheso aya Eh, vobva vaita se vobva vatipa kurudziro votipa maadvise kubvira pese munguva yemuzimbabwe kana kunze kwenyika ah, tingori tese vachindonesa eh, as well as mudhara tu eh, as well as mudhara mashakada kana kuti mudhara mazibaba madzibaba ndokuna zakaria Eh, kuti pakufamba pepe vanhu vavo vanga varipo futi zvototi eh, ah, tikwanise kuti inini zvangu Um, I still remember what the first one I got into not mdana chakada ndiye akati pachi makjari kuti makjari su stand now but ba anga anonoka kuya akanoti ne munhu anga ita se uh, but ndara tenge tsoridza naye akati unoti aiwa and yam ndase munotorova chichi eh, makjari ndonoti mpakuridzi wa makjari tuchuna zvakasiyana siyana izvozvo asi kuti iwo akati noti aiwa rangu iroro chi eh, enda naro Unoita sei? Unoshandisa zandinonge vakaita chinhu chihombe chisingaite mukufamba. Okay, then um, your relations with your cousin brother mm. Suluman Chimbetu mm. akamira sei marelations enyu? Eh, eh, eh, pavatoti cousin brother bebe mm. eh, inini handiti cousin brother is my brother
zviroti a brother is always a brother Zhuzhu. Your brother will always be there, will always be your brother and that will never change. So I do not even come out with any, I have no problem um, in a blaz yangu. Mm. Uh, and the iwa wana problem in him. All right.
Uh, eh, ndona kuti wataurira inene. Mm. Aiwa, izvezvi ndindututi vandakamira mukoma wangu hapana kana mm. problem ende handifunge kuti tingamboita maproblems. inoda kuti isusu zvatikuita zvimwe chete ndizvozvo eh, nzira ndo dzakangosiyana chete because it was out there been some counter accusations and accusations between macamps enyu mm. pamwe pacho to the extent yekuta nyaya dzewitchcraft between macamps enyu and mm. pamwe pacho shuwa nyaya dzecompetition vamwe vakuti zvo ah, mutasoni muchimuna tasoni uya mm. kana ari pastage mm. his presentation might be better than yasulo mumwe achidaro vachidaro hameno mm. noti nyaya iyoyo chekutanga ndoti in terms of witchcraft ah, hapana ah, kana eh, eh, that sort of kana kuti izvozvo zvatoita toridza makudhara mm. plus yangu ane otherwise pekutanga tanga the common was just but one ndizvozvo and then ava iri kukura kuna plus yangu kuna ni and then eh, eh, kune vamwe futi vamwe vari kutoimba futi dendera zitori nene kuti chimbeto ofuti vari kutoshanda futi pakutodaro zvitoti vanonge vari kutogona zvitoti vari kutoendera mberi nechinhu ichoyo hapana competition hapana competition mm. just a brand which is growing and eh, tuto izvozvo zvichikoro zvedu ndezvekuti toramba tichikura

ndimi mwana wanaison kuti eh, munhu vaiva munhu wakaita sei his music path his career and his contributions to this growing brand of dendera Mm, mukudzidza kwandakaita inini nokuti zvimwe zvacho takaita zvekutodzidza zvekuti vanhu ava pamwe pacho vanga vasitoripo kana kuti pamwe vanga varipo but yaida tozivawo futi chii kuti vanenge vakamboita nezvei um, inini ndiona sekuti anga ari munhu um, aive nerudo uh, zvekutoti vakawanda vamwe mamusicians eh, ano ari kuto akararama vamwe achiri kurarama mhm. akabatsirwa nemunhu iye zvekutoti eh, pa chandakanyanya kuona pavari eh, sendati rudo paigona kuya kana kuti munhu ka the fact yekungoti munhu iye anorudza mabzare right pamwe abva kana kuti ukoko zvekuti pamwe ane one week kana two weeks pamwe mm. asati ambosangana nemvura mm. kana kuti chekudya chekudya ande eh. eh, then ivo voita sei mubatsira mbototo aha takutotese takutogara naye takutosheya zvese eh, zvisine nekuti abvepi orit aiwa
kuona mwoyo wakanaka uku kwaita baba mhm. toda ndo mwoyo wamudaonemiwo toda kuziva kuti mudendera kutizo nedendera baba vakatangira papi padendera then nekuzofamba kwavakaita nemukoma wa simon mm. nepo vakazosiyana nezvakazovasiyanisa mm. tudzei dendera pachitaka kuti rakatanga papi mm, matsanangura andi kuita eh, according to mazira angu inini orit eh, eh, vanoti ivo vakatanga anzi chaimba sekukura vachikura paipi right. uh, and then vachiimba vachiimba semhuri zvototi vaimba vakangoungana zvozvo uh, ah, nehanzvadzi uh, eh, nechichi nevafana vari mumuchi and then vaozotiwo vazouya kuno kwarare Ah, vari kudzvara seko uko ehe sani taizoti kana takubva graft yamino magraft kanga ari mm, kuna span foseti mumwe wacho Mm, and then vazosanga nemunhu aishanda kugrammar records ndoni pamwe yanga nerimwe zita grammar records roro nguva yacho nayoyo nguva iyoyo and vasanga naiva vazotiti eh, indi unonge munogona kuimba taimba mabhazi meme tichibva kana kubasa vatova vakuridzira manje kuti eh, munokwanisa kuita sei kutorekodha anza munhu ya tamuona tasangana yemubhazi after six months aifava azotsvaga futi right vanzi aiwe ndakakuti muye kwakati kwakati eh, kuti munge muchase muchirekodha muchirekodha ah, amuna kuuya Eh, chiende munoona muchichi mdhara six months anononenza angari kudomboshava here airidzira pambiri chena kuti Alright. Vava vanoona mdara we eh, vava ti no ndiri busy ndoda kutobuditsa chi rangu zvikanzi ine munoona inonzi okay success. Okay success inenge yaitira pa pa mdara tewengu apa pamushanda pamwe. Pamachipisa apo.
Mhm. And then okay success vava ti ah munoimba. Eh imba itinzwe. Right. And then vava vaimba. vari vese mukwa nemunin'ina eh, basa pakukimba pepe and then ava um, okay success iyi ndonoti yakakwanisa kurelata ne maorigins emusic yevakomana avo pakuti uh, iyo uh, originally uh, ana mudhara they are from tanzania right and then kafeeling kacho kako keeastern african music kakafanga nekanendo nerumba oh, vakavha vakabata and then vakatoti ah kumwana imimaasikabhoo uh, rege tese uh, eh, tiri kubatsirei vabva wari kuita chii uh, first uh, single yavo ndoona and then from there so zvatanga kuita sei kuenderera mberienzani first single yavo isa mali yemo ndoona allright e eh.
yeah. okay eh, zvekuti uh, then uh, after that vavazoramba uchitorekodha but asi that was the breaking yavo yeah, from okay success ndoyaridza uh -huh. futi ana mm, james mombe orit james mombe anzi ainge aridza lead here ipapo here orit asi tiona tumukuzofamba kwakaita simon anison mm. e, eh, nekufa kwenguva takazoziva uyu ane rake bend uyu ane rake bend yeah. chichaitika papo tizodaro
inini zvangu semunhu anga asipo zvangu handinyanyoziva yangu kuti what was the differences between uh, mabrothers eh, eh, nokuti uh, uh, anga ringuva nenina zvangu ofana nekuti inini nemunina wangu mm-hmm. mm, eh, ndokuti uh, indakatozozvarwa vaspiliti yatoitika yatoitika mm.
asi mutana baba vaiti chii chaitika obviously pane zvamakatopotaurira nematonzwa
Ah, kwandiri nini havana murombo vangu havana murombo nyatsounditsanangura kuti chikonzero chandiri chei asi kuti eh, semunhu akazongozvarwa zvatopo eh, ndakatongotanga nekuaccepta zvanhu zvirivo orit asi ana baba ana baba riko ana baba alani vanombotaura nezvenyaya dzacho here kuti chii chanyanyuitika because vazhinji vada kuzivisa kuti ah. ndaralani vamwe vacho pamwe vangaziva asi munhu andikwanisa kunge achitozwa nyaya yakaita seiyoyo ndioona kuti ndimama ndimama mama makambovafunzawo here kuti mama chichanyanyiti mama vanoti chisaidi yavo obviously no ngova tyson eh. eh, musavanze chinhu handine chanongoziva ipapo mama vachitaura chichaitika vakarovana here varume avavanombororovana vakatorana vadiwa here vakanetsana here kana kuti tizokuza pachenda both these, these were two great talents mm. indononge pamba chizvanzoti mm. tichishanda nevanhu veve kana tomboti kana tikaita two mapersonalities ari kuleader kana kuti an outfit vamwe vanoona kutanga kunakidzwa nanhengi then mumwe wobva tanga vanzwisana nanhengi kudarika chi asi mukutaura kwake mdhara anoti inini ndakabuda ndingori one eh, even tiende aunganidza zvinhu zvatandaunganidza kana kuti zvese but ini ndakabuda ndiri ah, ndiri one zvese and then vandatanga futi from south africa vandatanga futi matauriro ake iye mudhara orit mm.
bcause mukaona dendera music makuru ari kuita mm. rataa riri muchimbetu fam ezvi ratora kutoerema richiexpand richiexpand mm. such a thing is great thing mm. chii chihombe chaizvo bcause it has shaped our music industry mm. and samimi baba venyu muchivaona munhu atora se one of the pioneers vedendera music anondibata muri kuita ka kutoti nini kana kutoti zvazvitori zvazvitori yeah.
so so was saying kuti zvo mafungiro enyu mozviona sei kuti such people like your father deserve recognition mwana kuongorora magore mumwedzi ita kuti recently apo mm. tine the dembo family mm. havasi kuimba vana vanawa kana kuti havasi kuisa kuimba zvatoti tikati zvo kutodai dai dai asi they were recognized by philanthropist for the role of their father we've got uh, de wasa uh, peter moyo mm. was so recognized by the philanthropist again mm. neruu yababa vake mm. miwo mukataura kuti kana asi tirasono muda kurecognize orit ko what my father did does it warrant recognition aiwa akati kudei pachena ngozi something chekuti
asi zvangu ndononge kuti anenge achipa kandiye anotori eh, obviously eh, eh, for as much as i would want my father to be appreciated yes. will be the number one supporter of that ngrini nocheni kutoti mudhara inoti kuti kuti mwana ndibaba saka kune zvakaita vanakaita sezvitendoronakomana ndero Eh. sa every day you look up uh, your father every day uchimuka utodai dai utodai kana kana zvinhu zvese ndinoti mwana mukomana obviously anenge achiita se anenge achitaritsira kuna baba olright mm. aiwa so tikubvumira kuti mimi ufuwa kwenyu dai zvaikwanisika murimi uri kuitwa kuredzana kuita sevavo mm. eh, dutano yero yavo kuti recognition for this dendera initiative for mm. this dendera brand which is grown beyond borders now handiti ndo maonero enyu amunoitawo ehe zveshuwa kuti is beyond noda kwekuti tatosvika mune nyika dzakawanda eh, dzekuti eh, pamwe pacho unenge uchiita chimwe chinhu chisinei nekuti music and then eh, ubva watopinda munyika iyoyo and then youll be appreciated because of that pamwe hapana chatatomboita pamwe tinoita kana kuti pamwe tiri ndere something but zvisinei nechi nemusic but nekuda kweizvozvo kuburikidza nekudaro and then mumwe munobva tokubatsira zvichivashuwa eh, recognition inenge ichinokubatsirawo asi um, ini ndoti maphilanthropist anokwanisa kuita zvaanenge achida mzva unoti choice anenge atinayo kuti nhasi ndokwanisa kudai eh, but eh, i would mind kana kana zvikanzi eh, vanenge vaappreciate zvinhu zvakaita sekudaro aiwa totenda mukoma trison then last kusati akuvhunzai pa this second segment mm. dendera united mm. the because for dendera united like say iwo mimi mukoma sulu baba alani ana dagi mose mumboitwa one project muri mese as a family mm. this cause have been growing why loud and louder but eh, project zvaitwa here nezvazvo ndonoti pandone rimwe yakatolika imwe toenda mbaita tese itoripo yekutoti Eh, ndakatarisa kuti pamaplatforms apa eh, itoripo kana payoutube orit
tenge tange tatoita tese but yakalika isati yanzobuda zviri official um ipapo tenge taiita Eh, then vazonoita futi eh, eh, mdara naplus vari two right. yekuti inodzerai eh, and then iyo yacho yatene taita tese takatoita tiri inini eh, plus eh, mdara nadhagi Alright.
Aiwa, totenda. Thank you so much. We come to the end of our second segment where we are hosting today Dendera Superstar Sekuru Dimba Trison Chimbetu. We come for our final segment in the shortest period of time. Thank you so much.

Welcome to the third and final segment of Sekuru Wesa Talks, where today we are hosting Trason Chimbetu Sekuru Dimba. Hey, Sekuru Dimba. Mm. Kunzi Sekuru Dimba. Zita rakabva kupi Sekuru Sekuru Dimba? um, zita iri ndakangoripiwawo nevanhu asi kuti ana mudhara vaimbe vane masongs avaimbengi vakaimba aitaura nezvekuti Sekuru Dimba right. kumashuro eh. and then eh, mukufambawo vanhu vavazongonongonda se vabva vanongoti eh, ah, sekuru dzimba eh, ndakatomboramba noti papo pateme cho vaitoti sekuru ndinoti ndaitori mudiki zingaiti ndobva ndatanga kuvasosereti nemira kuti sekuru but ndakazonototi eh, eh, thereis no two ways ke ndingoita sei ndigamuchire zitarakurumbira ini pane kanzwi kenyika kanonzi izvo asati apinda bonasi zviya ndiyo memchero wabonasi rika memchero zvimwewo vari masiku zvakuimba nezvimwewo ame memchero vachichekeserai vanhu tinzi kuti ndonoti zvese bonasi chero zvafungwa
aiwa kova aiwa ndazwa ipapo eh. orit eh, imimi pamaworks enyu pamasongs enyu ese ndipe amunoti ah, akanzwi aka
apa ndononge izvi amie to release my best song noda kwekuti eh, noda kweshungu ah, noti shungu tinge tinazobvira pekutanga paunenge wakatanga kuti ndite chinhu chichoti unenge uchitoti ah, i want to do my best right ska pano ndinoti i have not yet uh, realized my full potential ambusati masvika muchiomudzira kuenda mm. kusvika ku beyond the scars ah, the stars mm.
allright eh, mune any new project here yamushanda pazvirini pari zvino eh, gago rinori 2025 mm, mwari akatikomborera Mm, ndoona kuti tichabuditsa masongs akawanda zisingaiti Alright.
Mm, nemavideos Mavideos. Mm. Alright. ndoona kuti hatatu netime tisingabuditse eh, masongs eh, especially album Mm, mazuva apfuura ipo. When was your last album?

Eh, but ah, imwe yacho ndeya 2020 mai tikaita mulockdown orit mm, zvokuti iyo ndeyanga yekutoti yakatadza kunyatsopinda mune vanhu mumasecos because of kuti eh, movement yevanhu yanga iri yanga isiri yanga restricted mm. okay so tikutarisira zvitsva gore rineri mm. pazvitsva zviripo apa mune maani collab amaita here pazvitsva zviripo eh, tikutoita makolabhu ndimaimbo kwata sanani handigoni kuti ndinge ndakanovhura hangu pandoras box izvezvi butbecause atisati apedza kuti tinge tanyatsoa kuti toti izvezvi wacho eh, eh, tichange tichiita nani kana kuti tazoita here nokuti kana kuti toda kuita nanhingi eh, totadza kufa kwete kana kunonoka kuti totadza kumubata deadline kana kuti and then but tatoiita and then finish votaresesana unonge tiyazonyatsotaura kuti shuwa shuwa ichi chabuda unoti kuti buditse tienda tobvumirana pache zvedu kuti chinje zvichabuda chabuda mm. orati ah, mune mudzimai here nemhuri sodipa inini
uye usi ndiba totana navo ukakaazvino hamuna mudzimai asi vana varipo eh, pane mwana mune mwana mumwe chete chete eh, so far eh, i was married but im divorced and anoti handikati ndoti im divorced imoving one moving on mm. ah. asi chikona moyo chapo wamufambidzana naye angazoshaya izvezvo eh, zvesure orit ah, eh, obviously eh, sanga ipapa pa ndononge mem hanje tinge toro zveshocho pane munhu anenge aripo aripo mm-hmm.
orit then ndikobvunza imwe question makwesa ange kupedzisira the most beautiful game soccer mm. munomuziva munosa kuti atimu ipi
Eh, ini vanhu vangu anotamba bhora zvokuti ndosapota team yaye anenge aita se achitambira kutambira last year was supposed kunge atambira timbare orit but asi kuti hameno kuti macontract issues anenge akaita because was moving from arrange house eh, achienda kutimbare orit saka akatadza kutamba because of those contract issues hameno zvachiitika ipapo asi kana zvikatongonzi ari kutambira team iyoyo yaanenge aitambira uh, obviously i'll be supporting my young brother ane team here zvinhu izvi uye mo izvozvi i'm not so sure ndanaye paweekend but apa i was busy pambari pashow so ndakatadza kuti ndinge ndakaziva kuti zvakamira sei but internationally pane team amunosupportiwo zvenyu eh, ndosapota man city nebarcelona nebarcelona mm.
Alright, aiwa zvakanakai. Then imubvunza kwekupedzisira sekuti Dimba ndewekuti muno muZimbabwe with you ndalwa mukati is your favorite artist or muimbi ananise kuitira zvinhu kunzwira kuti ha ah, uyu hangu uyu muimbi seni hangu but ndinosonzwa kuti ha ah, inini zvafana mm. nenini sekuri wesa mm. ndikanzwa baba Sharon or Macheso ndinonzwa mm. ndini ndomuimbi anonzwa mbira mm. asi ndadza kubasharo ndonakirwa zvekutoti chero vai vanoti ha ah, apa mudhara akatadza apa akadai akadai ndotangu hameno vakutoita zvimwe zvisiri izvo imi mune here muimba mukati haa ah, ningi yes ya zvisho handinoti pavaimbi vakawanda Sanga izvozvi pagore rapfuura iri ndinoona ndakanakidzwa noimbi vakawanda vechidiki mm, pakabuda mamatist akawanda zingaiti kuti tinotonzwa kuti uyu wemanyorero ari kuita kana kuti engo yaari kuya nayo ari kuya nedifferent vision yekuti kuti tese rese tendsanani
pane vechidiki vese vakarira gore rapera especially eh, vakatopinda gore rapera iroro vakawanda but zvenyiterera mashoko avo kuti oraidza uyu for example zvafanana kuti chimwasa ini nemaondo rangu ndononge akagona zvisingaiti chimwasa
kuti ndizoti wandizoti wandiri kuti izvezvi hai ndinonakirwa hangu neart inenge yaitwa nemunhu asi kuti mashoko paipe kuti nditakatasa hedu tiona pane zvinenge zvangaitika vakawanda zingati last year pane hobho uh, ini im inspired ne, ne the next generation kunyanya Alright, then you, alright, imise dendera hanti makasirwa dendera nana baba venyu mm. like mimi na mimi na baba Naison Sulu na baba Simon ana Dagi nana baba Alani mm. zvakadaro mm. mune mwe urongwe here wekusiya to the next generation mune mwana wenyu here uchazosiyirawo kana obviously hapazoshaikwe vana nyange akasava vangu kana kuti akava wangu mm. kuti pavanoida vazive kuye anenge akatongoti izvo zvinto zvaanoda vamwe vacho titovaona the end but apanenge vachinakirwa because izvo zvanenge vachiteera music kana noda kuti obviously music inenge ikawandisa mwani unoti ndakunakirwa neiyi zvatinenge uchiona totati but asi kuti ane interest in music vakawanda zvisingaiti allright Mm. aiwa toda kutendai mukoma trison chimbeti ndokuya kwamina muzora nhasi kunoku pasekuru mm. wesa trops yes, sekuru dimba nasekuru zvasangana mm. anditi mune mashoko ekupedzisirira amuada kutitaurira tiri panapa ah, mashoko andinawo ndiyengoti eh, ah, pagore rinori kai Eh, toti timborakidza vanhu kuti dendera eh, riripo chokwadi Eh, and eh, eh, handisiri ndega ndichaburitsa ndona padendera gore rinori orit titobuditsa tikati wande wande tese takatotsimbira chinhu ichocho kuti dendera rinenge riripo pari kutaurwa dzimwe music dzese dze muno muzimbabwe eh, tichienda mberi eh, senyika and also imimi sedendera uh, despite kuti uyu ari kuimba iyi ari kuimba kuimba iyi hmm. tiozvanhu vakabatana muri chimwe chete tikazabatana handioona kuti kana munhu akarwara munhu wede anotopinda mudambudziko kana kuti tikapinda pane rimwe dambudziko saka ndinoti kubatana takatobatana tototi e, tenge tiripo panguva e, pakaoma nepakanaka tende tese nyange pakufara Eh, munhamu isusu kwachimberi tinge tingori tese pese zvekuti tisiri mhuri imwe chete ende hapana chingatimise kuti tinge tiri tese handiitika mm.
tokutenda yese kuti timba nokuya kwamaita hope to have you next time again zvesure We'd like to thank you all for today's program. We'd also, also to thank our partners for making this program a success one.